Kien Erodi stess li bagħat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuh Filippu, billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu, Ma tistax iżżommha int il-mara ta' ħuk. Għalhekk, Erodja saret tobogħdu u kienet trid toqtlu, imma ma kinitx tista'. Għax Erodi, li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża' minnu, u kien iħarsu mill-għawġ, u kien iħobb joqgħod jisimgħu, għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb, meta Erodi għalaq sninu, u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tiżfen, u għoġbot lil Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla, Itlobni kulma trid, u jien nagħtik kulma titlobni. U qalilha u ħalfilha, Titlobni x'titlobni, kollox nagħtik. Imqar nofs is-saltna tiegħi, Dik ħarġet u marret tistaqsi lil ommha, Tgħid x'nitolbu? Ras Ġwanni l-Battista, wiġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet tgħaġġel quddiem is-sultan, talbitu u qaltlu, Irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan, iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma riedx jerġa' lura mill-kelma li ta. Malajr is-sultan bagħat suldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiebha fuq platt u ta lit-tfajla, u t-tfajla marret tagħtha lil ommha. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu! X'ħeġġeġ il-kuraġġ u z-zelu tal-martri. Huma ħabbew lil Alla u l-verità tiegħu aktar minn ħajjithom stess. Biex wieħed jagħti xhieda għall-verità, b'mod speċjali dik tal-Vanġelu, ħafna drabi jrid iħallas prezz għoli. Ejja nieħdu l-profeti. Kollha sofrew abbużi u ħafna ġew maqtula. Erodi, minkejja li donnu ma kienx ċert għandux joqtol lil Ġwanni jew le, kien bniedem li kellu l-kuxjenza tniggżu. Aktar tard wara din il-ġrajja, meta Erodi sema' bil-fama ta' Ġesù, hu issopona li Ġwanni l-Battista, li hu kien qatalu rasu, kien reġa' qam mill-imwiet. Sfortunatament, għal Erodi ma rnexxilux jeħles mid-dnub billi ħeles mir-raġel li kien jakkużah bl-istess dnub. Erodi kien raġel dajjef. Hu kien jieħu deċiżjonijiet qawwija fuq affarijiet ħżiena meta fl-istess waqt kien jaf x'inhu t-tajjeb. Din it-tip ta' attitudni kienet turi djufija u kemm kien beżżiegħ. Inti lest li tixhed għal Ġesù u għall-verità u s-sewwa tiegħu, minkejja li dan ifisser jew oppożizzjoni minn dawk ta' madwarek jew li jkollok tħalli xi dnub għażiż għalik u titgħallem tgħix mingħajru? Kemm-il darba l-Mulej ġibidlek l-attenzjoni fuq id-dnub tiegħek permezz tal-profeti li hemm fostok illum, u inti forsi ħassejt il-kuxjenza tniggżek imma m'għamilt xejn dwarha? Għasfur marbut b'ħabel jew b'ħajta xorta waħda mhux ħieles biex itir. Bl-istess mod, jekk wieħed jibqa' jgħix fid-dnub bla ma jfittex li jinħall minnu, dan id-dnub, kbir jew żgħir, ser jibqa' jżommu lsir. Mulej, agħtini kuxjenza sensittiva u qawwija ħalli nkun nista' nagħraf il-ħażen għal dak li hu u nindem mill-mod kif offendejtek. Għenni nagħżel dak li hu tajjeb u nwarrab il-ħażin li hu kuntrarju għar-rieda mqaddsa tiegħek.